kuridya kaunowarisiya ndikafunga pamwe hausi kurumba mozakani Hey,

chigara pasi chigara pasi unzwe chigara pasi unzwisise iyo unoona sawa inyaya inoda kunzwisisa mudzimai ari kutaura iyi kuti anotaura kuti teerera anonzwisisa iwe unofanirawo kunzwisisa zvinenge zvichitaura izvinhu zvinofambirwa mwakamboenda kwamakamboedza here kufambawo kana kumaprofita wariko avadi avadi ndinofunga tifambe avadi apa ndinoaitokuuya pamusha penyu kasi ndi munomufambira munonzwa kuti zvii zviri kunetsa ndakaenda zvenyu mufunga kune rimwe sowoko vakandiudza kuti tete vake vavo vandivo vanobata bata kuti unofanira kuti ubatane nemudzimai moenda mese kusove munozvinzwira pamwe chete nokuti akauya achikuudza eh, kuti mubatane munozvinzwira pamwe chete ndinozofamba nemukadzi waunoziva pamwe chete unonzwa kuti chokwadi zvichikokubva kuna mwari kuberekwa kwemwana haasi ngotonhongwa mwana asi chipo Gogo we. Ewe. Anda kwandikuenda inda. Aiwa unotofanira kuti ubatane nemudzimai wako. Batana nemudzimai moenda pamwe chete. Iwe wakambokuenda iwe. Wakambofamba. Inini kutoona kuti imba yangu imire kudai. Kunzwisisa zvimwe zvitaura madzimai aya ndiwo anoenda kwaanoenda iwewo unofanira kunzwisisa zvine zvinotaurwa nemudzimai. ukanzwisisa mudzimai wako zvinhu zvako zvinofamba nekuti chiri kudiwa kutsvagwa kwemwana ndo chiri kudiwa saka eh, iwe zvaunoita kana uchida kuti uende kwandakaenda ukaebva pano unoenda wonoenda kumusha unotaura nababa wako uri kunzwisisa unotaura nevabereki wako kuti ndiwo zvamuroda kuti muite mofamba pamwe chete nevabereki wako kuitira kuti zvamunononzwa nekuti zviri kutaurwa nemudzimai wako ari kutaura nenyaya yatete saka inenge iri mhosva inozoonekwa mangwana saka munofanira kuti muchifamba muri pamwe chete nani nevabereki kana wazvitendera handitori panzwa handiri kunzwa e ndo zvanofanira kuti zviitwe zvandiri kutaura izvo motofanira kuti mutodaro pane kurwa kurwa hakuna zvakunobatsira asi kuti kutofamba monzwa zviri kunetsa ndo zvinhu zvinomeka kuti zvinhu zvifambe kune zvakanaka ndofunga uri kupateerera pandoita ah, eh, ita kuti utodaro noti kuti uchazama asi kuti ita ndichaita estam zvirise mama wako aripo oenda waenda nowacha waenda nowacha eh. Waenda ngwa. Waenda masikati. Ko imbotipa ka matches ndoda nobika sadza rangu ka. Andina. Hauna? Eh. Ah, iyo imbonotarisa pa chibokisi chefodya cha baba wako chechi. Imbonotarisa manya manya manya manya manya manya. Icho chijuju chijunior. Boere, hai baba unoda fight mfana. Manya unobatsira sisi wako kutsvaga ningiri machisi. Manya manya manya manya. sadza rangu raadya ari kuriziya ndikuda kutoridya pana benda kutoroona sadza ndonyaya yasara yesadza

waiwana here machisi ari kuwanika eh? kangouya munondi andichitsvaga machisi chete ndikandiende kumba handizi maita basi Eh, chindiperekedza tini eh. asi manje ndikudzoka asi zvandataura unofanira kuzvinzwisisa mhosva yangu here nekutandira mwana handiti mhosva yatete vake vava vanoroya kabasa vanoroyera nyumba kwedu hatina tete vanoroya asi unoona zvikunzwisisa kunongodiwa handii Eh, wonzwisisa wo zviri kutaurwa nemukadzi wako bhozi alako ribhokera mukadzi unosungwa asi iwe uchinzwisisa handiti chiri kudiwa mwana wonzwisisa mukadzi wako saka izvozvi iwe uchidzokera kumba uchinodya sadza rako wonzwisisana nemukadzi wako handiti eh, unonzwisana nemukadzi wako uchinodya sadza rako iwe sara zvako zvakanaka ukanotamba tamba naye unzwisisa zvaruda svika mwana muno mwana kufamba handiti right kufamba zvakanaka zvakanaka wacho chamuwana kupi ounoti ndiye ane rudo chaivo hede amai mwana makazororwa mozi akazorora asikana e eh? nani tokutsvagai kuti ndikuudzei kuti mozi akazorora mai zviti makanaka wani mai zviti munogeza makanaka sisi ah, hede enda mwana unoshamisa shuwa e eh?

aiwa kana aiwa kana mozi ini naindida choshuwa shuwa ungandisiende kuda kakamuseneko kaye choshuwa ini apa bandidira mvura kana ndimi wasana ndimi yoseni ah, mine muone zvenyu paati ati ada unotora mai vake akoyena amai vake miraonesa miraonesa ndakutumira hambo nditore mosi vangosatiwa ini aiwa kana aiwa kana ndimiwo ah, ah, ah, right matiko imimi torai fishi dzimubikire mwana akure karume kenyu kane makore mangani ko panapa kasati kauya mondiudza kuti munondirambidza kupinda mbo mabva umboditi baba baba wana uya ndikuroreza ndini chitambira fishi muise mumbovu mongo chingotoraiwo mundipo ndizonopa umbo mzi yangu torai torai kana kuti ndipo pepa bhegi imwe isina kubvaruka e Maibhozi, maibhozi. Saka kuhuni kwacho muri kufamba seko? Eh? Hande kandi kuperekedzeka kuhuni. Kwaniko ibhayafe. Ah, Bobby uripo. Hande ndikusengedze kuhunu zvangu. Ai munongorwaira. Ai Bobby. Gogo gogo gogo. Svikai ndiri kuno kani. Wakazimbira wewe? Tiripo aneta muri seiko? Ava takateenzana kufitana makore chete ndakanonoka kukura zvangu asi asi dai ndakakona nguva yenyu mai Bobby. Haakwaniko vanhu vanenge vachingoti mwana uyu akomana mai vake kwaniko.

Pashe here dzimwe nyaya dzekutamba nadzo imimi. Makamuona here aiwa. Olex haadaro haadaro munoziva kuti kana mashaya zvimwe zvinhu zvokufambira kana kuti mune dzimwe nyaya dzamuda kutaura ka ngatotaura kana iri iyi ka aiwa fambai muende fambai muende aiwa kwete wangu mwana haadaro aiwa nhai ameta ingati achifambai muchienda. Olex haadaro haadaro. adaro fambai Mwaitaka renyu madaro yenyu iseregereze ndiende zvangu. Eh hoyi, ayo mufambe munyasha ayo ah Olex chaiye. Olex. Hmm, chete vana vakomana ava havarambirwe. Chazofara weni kubva zvobva kuda wake pano ndichafara ini. Olex anondidarirei ini. Ah, zvakaoma. vanotoda basa rotorapira mwana zvawo zvine zvintoripo zviritori Mimi munosiya huni mumunda memunhu ko kwenyu mumaganho kwangu ndanga tatobva nadzo ikoko iyo kuhuni saka ndanga ndaremerwa wenyu ndo uyu ka uri pamberi eh iwo uri pamberi uyu saka ndanga ndaremerwa ndandasvika panapa ndatapudza wani iyoyi dzimwe dzacho ndobva ndaenda nadzo ndofunga kuti tiri kutonotsvaga huni chitakure tiende ah, yakatondiremera huni ipa ndakatoibvisa ah, ndikukumbirawo ale unditsigewo kuita se unditsiga huni ah, koingainingiriniiamutemukemaibhobi maibobi imimi munoda kunzirwa tsitsi stereki kuti inini ndingoita zvamunoda chete imimi inini zvandoda hamudi Ale ndikukumbira kuti unditsige ukundisaamudisaakuti zvandoda ini namuzvi zvei zvaunoda mm. pandiri chembere yakadai chembere chiko ndogara tambobva kutaura pane manje manje ndogara ndichikuigirai fishi murume wenyu akaenda kare kare kare akakuudza kuti akaenda kare kare ndiani andakaenda nababa wangu here saka ndinotadza kuzvi saka zvino ibasa reiwe wazvandiri kuti kakarume kenyu pamwe kakatofa pamwe chete nemudhara wangu ende unondiitira shura mwana ah, ndikwanire kukura kwako handinei nako munogara muri mega muri unogara ndichikuigirai huni idzi ndokona kugara ndichitokutakuriraiare wada kutoenderera manje saizi yako iwe ufambidzana neni manje mukadzi akadai mukadzi muhombe akadai so ika nemwana wedu wani aiwa ale da kuenda nokuudzira mama wako mashoko eh, ako iyayo aiwa chirega zvako unditsiga une yacho ko munogoda kuramba aiwa siya hako siya

asi mashoko andakuudzai mutsura mwana wenyu mototsura mwana wenyu anoenda kujeri ndiuta kutaurira amai ole

iwewe neniwo ndichazombofara here ndichaita zuva rekufara here kana kuti ndichanguva kugara ndichingochema chete olex mwanangu ndinzwisisewo inzwa zvandikutaura dzoka uteerere mashoko angu ayo zvako Mom's boy. Izvozvo vana mhete abva panapa. Ari kuti wanzi waba waye wekuti ndiye. Unozvifambisa sei mwanangu? chokwadi ndova munhu wokugara ndichichema here shuwa upenyu hwangu hwese unoda kuti ndifarirepiko pandichazouchirawo maoko ndichiti ndiri kutendawo nemutupo ndirini vanhu vanenge vachingondinyebera ndakazvigumisa riini vedu wei vanhu vanenge vachindinyebera chete amai ka ndichave kungosekwa nenyika unoreva kuti hausiriwe baba waya yacho Vanhu vanokangondiwenga vamwe. Asi mwana wangu seiko mashoko ese achingonzi ndiako ndiako. Izvo zvimai Bobby vabva panapa. Hanzi wakavapima. Ah, mai Bobby. Eh, ndudze one zera ra mai Bobby here mwana wangu. Washaya here tusikana mese muno makazara tusikana tusvino. Ah, mai Bobby vanenge vachingotaura zvavanenge vachingotaura. Dewasiyana nechembere vedu ndinodawo muroora womusvinu muroora wekuti kana ndakazonzi ndafamba anosarawo achikuriritira mune zvakanaka chokwadi ndichavawo misodzi ewa sori haibatsireka nokuti kwasabhuku ko uchatodiwa mbudzi yekuti tiripe nyaya iyi igozowana kutaurika tichinzwanana kuti chokwadi ndiwe here wakaita nyaya iyi kana kuti hausiriwe ndinoiwana pita seo nedanga rakasiwa namubo wako erikeri raakutopera zvawanodzoka tinodzoka here takatarisana aiwa kosori inoshandei nhai mwanangu taakutopedza akadangare vamwe zvandakashava noboko kunze kuti iwo ndishavirewo niwovawo kuburitsa chete chinja uno mwanangu izvo zvisimuka waende kwachada mombe ko unotora uyu yangu usanonoka simuka chopuchopu aiwa kasori ita zvokumhanya ah, ndinototora zidandei

ukasvika pamba pemunhu uine plan ndopaanonatsa kunzwisisa kuti zvinoshuva mari yako unenge uchida gorogedza mapata yako ngadzirekenda kubuda ah, ndadodoka ka kotuka ndakamirirwa ndovashatu mari yako unenge uchida

Yes. Yeah. Right, right, right, right. pakadai so apo ona munhu aramba kuti haasi da kukupa mari yako oziva kuti iye kana asingaroye muroyi kana asingaroye right mdhara uchada moyo hey. mdhara uchada moyo hey. mdhara unotora mari yangu ah, mdhara bira taurahandina kana mafanizi ndopapisa ndipe mari yakuno yakuno kumirire ini handisi kumira mdhara

Eh? Tsvagireyo. Tsvagireyo. Tsvagireyo chega boss. Ndachada moyo vanhu vakasandipa ningiri nika ndikuenda naye mari yese. Aiwa tokupa chega vape chega. Hapana chamuda kutenga. Ah, tozotenga tozosiya iko tozotenga. Ndosiya. Eh, siya chega. Kawa. Ah, ndaro unojairira vanhu sireki. Aiwa, ndijairire. Unojairira vanhu.

Ah, kuchimunda chekwa maezi chiye baba mwana ndanga ndichifunga kuti tidyare chibage pane kuti tidyare bhinzi hachicho ichokwadi nekuti bhinzi hadziite pepe pane manyowa akawandisa panochira chibage e, ndakaona kuti chibage ndo chinoita kuti paite mazimuguri mahombe ha ichokwadi icho tichida kuti titodyare mm, topiwa mbeu mudhara wepamusoro vamunowirirana naye mukadzi wamunowirirana nemukadzi wacho uyo tidyare chibage chakawanda nekuti ah, eh, nzara yegore rinori pakaipa eh, ndaya neti imvura oh. yekupomodzesa aiwa orit vamwe tinotaura nawo nekuti vasaisitise ah, ichokwadi panotoda chibage apa dibhinzi paye nekuti pane manyowa asingaite ah, ichokwadi manyowa iri papa akawanda haisi ah, toti tinochera makomba nhasi cheche ndakangopedza kudya

Mabhaki musatombotye zvenyu don't what. Aiwa. Haa ah, regai ndinyatsochigarira pari pasi apa ka tinyatsodya tese tiisai ndiro pasi manje because ndaiwa ndakagara pano ka. Izvi zvinozopinda. Haa ah, tikabuda totuita sitaenda kure. Aiwa ngatiite tione tipambe. Haa ah, tienda kure chikafu chacho. Haa tienda kure. Haa. Ndandauzokuoneka baba panyaya yangu kuti kakumba uko. nyaya iziva ah nandani kanyaya kangu kaikeka baba aipi ah, yacho hmm? mozi yandai kunzi yaikuti pakumboka kunomira muti ha noti tidira tika iya shuwa matogona ipapo mama ei ngozi nzara yacho pakaipa pakaipa kani nyaya yeyi mozi autotiri muroora wenyu haasi kunzwa mushe kumba uku haasi kunzwa mushe uyo amai muroora wenyu chii chikunetsa munhu andakaona ama rimwe zuro yana achipamba uyo aa ah, zvacho zviri kunetsa izvi mungoziya uvo dambudziko ratiinaro rekuti katete hakasi kuda kana kugonekwa ukati kambaira kana kuti kudii tashaya kuti tonyatsoita sei ah. saka kune kumwe kuwanga wakambofamba famba manje munongoziva muroyo munhu wekumuntu matechitechi ka ah. eh, anongotraya traya kuzama zama so hmm. vanenge wakambofamba famba wachida kunzwa kuti tijukitika but zvawakanzwa zvacho ndozvazonyatsoita kuti ndifambe ndiye ndikuonei manje

uku chibhorani chouku ho kuchibhorani uku eh. ko mudhara wako ari kupi zve kana kiliniki unagogo ho ho eh. ee eh, vanga vatondituma ka mudhara wako zvanzi ndiuye undipe mari hanzi yekutengera gogo wako mapirisi vakatozvikangamwa oh. eh, zvanzi undipe mari yachona nditomhanya naye kuchipatara unoziva panogara mari yadhedhi wako kana kuti tomirira mama a ah, mama waenda kuchibhorani asi panogara mari yadhedhi wako unopaziva eh. eh, chimanya unotora mari yachona udzike nayo ndiendese mari akaribika yona dola 50

zvakanaka vachigoza harina ibhozi varo ndoona iko zvezvo kundiramba zvopfira zvopfira edzai pai pai ndakambokuudzai kuti ndarota ndichibvutirwa mwana ndibvutirwa mwana maka uyu ava vakabata banga rine ropa dzinge dziri ngori hope unozvaoro vanogona nguva nepamwe pasaidi waivio imi makambotaura muchiti gumbo renyu rakamuka richirwadza mukati pane munhu weukama ari kukuroyai saka ipapo baba tinofanira kufamba nemwana zvinhu zvichiri padhuze kwete kuti tiite zvehasha ngatifambei nemwana mune zvakanaka eh, baba oya zvakanaka ipapo tinogona kufamba tisasazitofamba kuti maprofita twavo tinofamba pavanhu pane maprofita kana vana kana vatatu tingonzwa semunhu tikuti tiri gunonizonanga munhu uri atangoenda kungoramba chienda ipapa ndiye munhu akungotudza izvozvo eh, saka izvozvo ngatichifambai nemwana zuruvi pane kuti murove mwana zvamaita nhasi hazvina kunaka matokanganisa kurova kwamaita mwana kana mwana achinge aye nenyaya dzake hamurove mwana zuruvi asi tinotaura nemwana tigofamba nemwana tonzwa kuti chii chiri kunetsa apa ndiye yega mwana mukomana tinenge tichida kuti akudzodzinza vapa uri right zvakanaka zvauri kutaura izvozvo asi chakuti munhu anga wananga munhu uwe nekuti kana zvakuzotaura nyaya idzi dzinozodzoka kwandiri aiwa ngatifambei nemwana mwana wedu ihwani mukomana dzinza redu rinokura sei kana mwana asino wake wo mwana aiwa rega tifambe tifambe ndichateera kumba kwake koko tinotaura nyaya dzacho iko horaiti zvakanaka ibaba isu tibisa izvi nyuma plate yenyu haa chikafu yangu chetombochida nyaya dzauya namosi Ko musarambe kachikafu kana ibaba. Ay